back to my channel today. Benita don come under fire after a particular blogger come out come expose the um plan wey be say she plan against Mercy Eke and also congratulations are in order for Adekunle after his big announcement. Some feel say Adekunle come out come make an announcement say he don venture into acting and na wetin e dey keep am busy since. As we all know, he go um, Tecno sponsor their trip to AFCON, na that place where they play football. Uh, they don't come back. I mean, now, not be code of war, they call that place. Uh, now there, now they go, go play the ball now. So, him dey there since dey vacation for that side dey enjoy dey watch dey meet footballers you know just dey you know dey enjoy him life so him don come out today to come explain to say see o him don venture into acting so him come out come put this picture out to take make the big announcement well congratulations to him I dey very happy say all of them they don dey dem venture into acting starting a new career apart from the one wey be say dey follow before they enter into the big brother naija so so na big win So onto Venita matter with Mercy Eke, a particular blogger come out come call out Venita, say Venita um, pay am to dey drag Mercy Eke all the time. So according to the blogger, the blogger come out come dey explain to say um, Venita dey pay am make he dey drag Mercy Eke even when they as in since they come out of the show, say na Venita dey pay the blogger the blogger na sabi radio so um when Venita come hear the news she come talk say make she come debunk the rumor come dey give plenty explanation with receipt so I go just read wetin the blogger talk then I go read everything wey be say Venita talk about the matter and how fans take react to the news so the blogger come come say Venita's team reached out to pay and have us lie against mercy eke following her vindictive act in di act in di house now you are trying to act di victim mean girl of di season for a reason we have screenshots ready after you provide yours we are busy over here trying to promote a movie but you think anyone give a f about you bruv see wetin adekunle don cause how adekunle materna take enta inside dis fight wit emesieke and venita na i neva still understand if you dey watch dis video and you neva subscribe try make you subscribe like dis video help me share am and drop your comment for di comment section below una thank you so as the blogger drop this thing venita come come out for her page come start to dey give explanation so she come say story time there's a vindictive desperado who is so burnt i didn't grant them an interview they literally post me every week with trashy headlines for numbers. According to Venita, she dey claim talk say the reason why the particular blogger dey come her dey come lie for her head na because the blogger try to reach out to her several times to grant an interview to them, but Venita no gree. Venita come bring proof of the conversation wey be say um happen between her, her team and the particular blogger. So this is the conversation, the um the I no know, na the blogger na im first I be na be anytime I first say hi, di blogger come say we have to move tomorrow, awaiting your feedback. So um um di team, Venita team come talk say hello good evening, so we shouldn't we wouldn't be able to do di interview, so di um blogger come answer am come say so we won't have a section with Venita, Venita has been going about her media rounds and we see no reason why you won't oblige us, you of all people we didn't think dis should be an issue, please let us know how to get around it. so dat na di receipt wey venita bring out dis is wen she said let me start light receipt one bifor she started bifor she started bullying my handler wit phone calls and threats dis already afta dis already afta saying no twice dis mean say venita don tell di particular blogger say she no dey interested in granting di interview two times and di blogger still dey press her for interview as venita dey do di explanation angel you know say angel angel smith na na benita friend dey na close padi after the house so the um wetin be her name angel come come out to come defend her friend so angel come say is it sabi radio cause na her work be that na so benita come talk say dirty dog called cora imagine trying to break into our hotel room banging on my door three times in one week literally harassing me miracle has been apologising since extremely unprofessional i don't know wetin concern uh, miracle abi they be friends i don't know maybe they dey do podcast together who knows but as benita still dey even give the explanation messi eke fans dey no even wan hear anything wey be say she dey talk they don carry out their shakabula say oh boy they must gun down this lady o oh. na so dey start to dey drag her oh, dey start to insult her. So the first person here come say, you collected money from people to sabotage Mercy Eke, now you want us to fight your battle? Go fight your fight yourself. Mercy Eke is only available for enjoyment and peace of mind. If you come correct, come clean. Another one come say Venita oloribu dey really try to white wash that um woman in front of our very eyes someone that confessed to blocking deals for vi this is not far off silly old pool the vi wey this person dey refer to na vi for lockdown season the person dey claim to say Venita block road for vi during that time wey be say they still dey do endorsement deal so na she block the endorsement deal wey they suppose give vi that period. Another person come say Bira so wish wey no pass this one Venita twe God forbid no wonder Adekunle ran for his life. um Venita further bring out abi na the blogger the blogger find um further bring out this um explanation say um na just say e just reach out to Venita to ask her certain question after Venita don already come out come tell dem say make dem lie about Mercy at the end of the day the blogger no gree really tell us wetin really dey vex am maybe na because of the fact say Venita no gree grant am the interview wey e dey find na im make am dey vex come out come dey spill all this secret so the blogger come still come come po- post this picture here come say these na the questions wey be say he wan ask Venita before come say we be sending the few questions shortly you are arguably the most creative housemate this season planned and won most of the creativity task

benitha better ready because mercy eke fans this night are sure say na her head dem go open space um and are sure say dem go because since um this news come out dem don dey insult her online they have been dragging her as a matter of fact all everybody fave most of them if dem say make dem divide the big brother naija people into three part, two part dey pay bloggers most of di time to come drag to drag a particular fave dats what dey do so no make nobody form scent among any of dem. With di way tins dey go I no sure sey Mercy Eke and Venita dey go ever resolve dia differences because so many tins so many secrets don come out so many tins have been said wey be sey person no fit take back but we still dey root for di both of dem I hope two of dem go find a common ground to settle dia differences una take care una bye.